Сүүрбэ биирис Саас тиийэн кэлэн истэҕин аайы күнтэн күн киһи хараҕар биллэр гына үөһээҥҥи перемычка арҕаһа улам кырыыланан үрдээн дьэндэйэн испитэ. Кини үрдүүрүн кытары куоталаһар курдук биллибитинэн көстүбүтүнэн көстүбэтинэн биллибэтинэн көстүбэтинэн киһи хараҕыттан кистээн хотун эбэ суорҕан мууһун өрө анньан Хаатыйаланан уутун таһыма улам көтөҕүллэн барбыта. Ол тутааччылары ыксатар, ыгылытар, сотору кэминэн уйан, хатан быһаарыллар кытаанах хапсыыта буолаары турарын сэрэтэр-сэрбэтэр курдуга. Тутуу главный инженер Андрей Филиппович Гура баһылыктаах халаан уутун аһарар комиссия бастакы квартал өссө түмүктэниэн инниттэн туох ситиһиллибитин, ханнык кыахтар баалларын барытын хаттаан бэрийэн, аттара тутан көрөн баран, халаан уутун көрсө ыытыллыахтаах сааскы үлэлэр графиктарын оҥорбута. Синоптиктар биэриилэринэн халаан уута быйыл ыам ыйын он икки күнүттэн саҕаланыахтаахата. Ол элбэх сыллаах ортоку көрдөрү. Комиссия сүбэлэһэн баран хааччыйаҕа икки хонугу саппааһарарга, онон үлэ графигын халаан уута ыам ыйын он күнүттэн саҕаланарын курдук көрөн оҥорорго быһаарбыта. Бу сөптөөх быһаарыы этэ. Айылҕа майгытын-сигилитин идиэйгэ тута иликкэ киһи тугун эрэниэ баарай. Сааскы үлэлэр графиктарын булгуччу тутуһан истэххэ табыллара. Бииртэн биир ситимнээх тутуу уустук үлэлэрин биир эмэ көрүҥэ тохтор. Графигын тутуспат түбэлтэтигэр хамсыы-имсии турбут ГЭС тутуутун бары механизмнара бары бииргэ ньим баран тохтоон хаалыахтарын сөптөөҕө. Дьэ ол инниттэн ГЭС тутуутун партийнай профсоюзнай комсомольскай тэрилтэлэр улахан тэрээһин үлэни көрсүбүттэрэ. Туһааннаах элбэх мунньахтары ыытыллыбыттара. Былаан, сорудах эбэһээтэлистибэ куоталаһыы хас биирдии үлэһиккэ тиийэ тиэрдиллибитэ. Котловаҥҥа үлэ күнүстэри-түүннэри тохтоло суох барара. Котлован иһэ эргиччи аймэҥнэс киһи массыына араас, техника буолара. Арай дьүккүөрдээхтик сотору-сотору ыытыллар дэлби тэптэриилэрэ буолар кэмнэригэр котлован иһэ кураанахсыйан ылара. Ол дэлби тэптэрэн быһыта оннуттан хайыта барыылардаах өрүс түгэҕин тааһын биэс-алта метр дириҥ сири ньыгыл тааһыгар диэри хостоон таһаараллара. Котлован түгэҕин түөрэ түөр этин бөхтөн сыыстан бытархай таастартан ыраастыыллара сиппийэллэрэ уунан ыстаран таас иһит курдук кырыы кылбаччы сууйан иһэллэрэ ол ыраастаммыт сиргэ аны потерно кутуллуохтаахтарын шеятын хааллара эмиэ дэлби тэптэрэн эскаваторынан хостоон потерно бэйэтэ бу тэрээһин бэлэмнэнии түөр этэ дьиҥинэ ыллахха өрүс түгэҕэр кинини бетоннаан бүтэрэн кэбиһээри оҥоһулуннахтара. Икки кытылтан утарыта кутуллан силбэһэ охсоору ыксыыр ыгылыйар курдук ууннары тардылла сатыы сытара. Уһун синньиэс балык дьардьамата күнтэн күн сыыйа эттэнэн-сииннэнэн туртаҕар субалаах ыарахан бетонунан бүрүллэ сыбанан испитэ. Төһө даҕаны кэтит ньалбаҕар гына кутуллун кутулунналлар да, үөһээҥи уонна алларааҥы перемычкалар ууну син биир быыһы быыһылаталлара. Котловантан ол ууну хачайдыырга аналлаах улахан насостар туруоруллубуттара. Онон үөһэттэн көрдөххө котлован иһэ кэлэр-барар массыыналары аахсыбатах үрдүнэн барча курдук техника уйата этэ араас насостар, мотордар, компрессордар, буровой станоктар, көтөҕөр краннар, экскаватордар, трактордар онтон да атыттар. Маны таһынан котлованы туора-маары оҕуй оҕус ситимин дыргыччы тардыталаан кэбиспит курдук электричество боробулуохалара ииччах-бааччах сыйыллаллара. Быһата халаан уутун кытары кырыктаах киирсии буолуохтаах сирэ тута биллэрэ онуоха оҥостуу тэринии сөптөөх бойобуой позицияны ылыныы эрдэттэн ыытыллыбыт сирэ буолан биэрбитэ. Котлованы тыгынан баран аңардас халаан уутун эрэ кытары утарыта күөн көрсүү миэстэтин курдук көрүү кэрэгэй буолуох этэ. Бу утарыта санаалар түмсүбүт сирдэрэ мөккүөрдэр үөскээбит уонна билигин да үөскүү турар кииннэрэ этэ. Бу элбэх айдааннаах үгүс ыарахаттардаах баранан эрэр кыһын бары кычыма кыһарыйыта ахан бары барыта тутааччылар кыайыыларынан кинилэр сыламтаны билбэт ыарахаттары кэрэйбэт күрэс санаалара өрөгөйдөөһүнүнэн бүппүтэ диир алҕас. Кырдьык биирдэ ылан көрдөххө, тутааччылар уонна бырайыактааччылар эбэтэр дирекция икки ардыларыгар үс кыһыны устата күөдьүйтэлээн тахсыбыт бары саҥаны киллэрии мөккүөрдэригэр тиһэҕэр кыайыылааҕынан син биир тутааччылар буолуталаабыттара. ГЭС тутуута сыл бүтүүтүгэр ыган кэлбит үп-харчы өртүнэн муомурууттан төлө көтөр суола арыллыбыта, салалта уларыйыытын туһунан араас түөрэккэй сабаҕалааһыннар букатыннаахтык ньам барбыттара. Онон омос көрдөххө бары барыта сүнньүн, орун оннун булбут туох быһаарылла сатаабыт баара быһаарыллан бүппүтүн түмүктэниэхтээх түмүктэммитин курдуга. Ити эрээри ол барыта омос көрдөххө эрэ оннук. Быһаарылаах кэм дьэ ыган тиийэн кэлбит. Ол сааскы халаан ута. Кыһын устата тутаачылар дьулуурдарынан сүрүн үлэлэр кыдьык да күүскэ ыытыллыбыттара күн бүгүнүгэр диэри бүтэһик быччыҥ бүтэһик күүрүүтүгэр тиһэх иҥиир муҥутуур дыыгынас тардыллыытыгар диэри тыҥааһыннаах үлэ бара турар. Ол гынан баран халаан уута диэн халаан уута. Күн аңарын кыйын сетэ тутуһума биир солуур аяҕың саҕа сири көрбөккө көтүтта дьархай таҕыстаҕа ол. Тыһыынчанан ааҕыллар дьон сүүһүнэн ааҕыллар техника бүтүн биир сыллаах үлэлэрэ көрүөх бэтэрээ өттүгэр модун сүүрүк биир эҕириитин иһигэр мэлис гынан хаалыаҕын сөптөөх. Куһаҕанын таланыллаха, үс Уус кыһыны быһа айдаан буолбут өрүс түгэҕэр потерна бетоннааһына биир эрэ метр усталаах сиргэ арай кыайан бүппэккэ хааллын, ону ситэрээри эһиил кыһын бу быйыл көрсүбүт үлэҕин түөрэтин хаттаан саҥардан оҥороргор тиийэҕин. Бу үлүгэри көрүү куттал. Онон бары барыта тиһэх мүнүүтэлэригэр бүтэһик атылыгар тиийэ түөрэтэ чуолкайданнаҕына, ааҕылыннаҕына, суоттаннаҕына табыллар. Кыракый даҕаны итэҕэс туттуу, дьалаҕай быһыы көҥүллэммэт тутааччыларга дьыл саҕаланыаҕыттан сытыырхайан турбут икки утарыта санаалар мөккүөрдэрэ кэлин төһө да имики-дьимики баран биирдэрэ туораан хаптайан биэрбитин курдук буолтун иннигэр олортон хайалара кырдьыктааҕын ким сыыһатын табатын дьиҥнээхтик быһаарар кэмдьэ тиийэн тирээн кэлбитэ ону илэ-бодо быһааран дакаастаан дьон көрүүтүгэр истиитигэр көрдөрөр, аһан биэрэр күлүүһүнэн бу котлован буолбута. Ити гынан баран тутааччылары утарааччы өртө наар куһаҕанын халаан уутуттан тутууга хоромньу алдьаныы, кээһэни тахсыан баҕарар диир сыыһа буолуох этэ. Кинилэр оннугу баҕарбат эрээрилэр тутуу кинилэр этиилэрин хоту барыын баҕараллара халаан уута хас дэлэгэй иэдээни оҥорор ороскуоту таһарар түбэлтэтигэр тутуу кинилэр этиилэрин ылыммакка ыытыллан бу үлүгэр буолла диэн дакаастаһарга бэлэмэтилэр. Баҕарбат эрээри баҕарыы Баҕарар эрээри баҕарымыы. Киһи иһэ-таһа уустук диэн итиннэтэн эрдэхтэрэ. Соһуччу ыйытар буоллар сорох-сорохтор тугу баҕаралларын баҕарбаттарын бэйэлэрэ да хотон быһаарбат буолуохтарын сөптөөҕө. Оннук быһыы биир ырылхай көстүүтүнэн муус устарыы саҥатыгар күөдьүйэн тахсыбыт строительнай траншея айдаана буолбута. Тутааччылар траншея хаһыытын үлэ графигын быһыытынан лоп курдук анаммыт болдьоҕор бүтэрбиттэрэ. Траншея сааскы халаан уутун аһарарга бэлэмин көрөн тутарга аналлаах ГЭС тутуутун управлениетыттан, техническай отделтын уонна ГЭС дирекциятыттан хас да киһи киһилээх комиссия тэриллибитэ. Биир күн комиссия хомуллан траншейаны тиийэн көрбүтэ, геодезический кээмэйдээһин түмүктэрин кытары билсибитэ, траншея дириҥэ кэтитэ хаһыллыбыт быһыыта хаачыстыбата барыта сөрү сөп, Үчүгэй диэн буолбута. Ким даҕаны тугу даҕаны быһа-хото саҥарбатаҕа. Тутуу кылаабынай инженерэ Гура кабинетыгар киирэн имики-имики строительнай трансферы хотун өрүс сааскы халаанын уутун аһарарга бэлэмин туһунан акт толоруллубута. Арай онуоха илии баттааһын баттааны тирээн кэлбитигэр сирэй-сирэйи көрсүү буола түспүтэ. Аан бастакынан техническэй отдел начальнига Дроздев илии баттыыртан аккаастаммыта. Онтон тутулла турар ГЭС директора Хадарин аккаастаммыта. Ону көрөн комиссия хас да чилиэттэрэ оччоҕуна биһиги эмиэ туттунабыт диэн буолбуттара. Бу ким да күүппэтэх суол этэ. Гура улаханы соһуйбута балачча саҥата суох таалан дьону кэриччи көрөн олорбохтообута. Табаарыстар дьыала манна кэргэн тахсар буоллаҕына табыллыбаппыт диэбитэ кини дьиппиэнник. Давай быһаарсыган ким туох санаалаҕай? Мана туох быһаарсыта кэлиэ син биир куоластааһынынан быһаарыллыбат суол. Комиссия хас биирдии чилиэнэ илиитин баттыыра баттаабыта бэйэтин көҥүлэ Хадаарин бэлэмнээбит курдук түргэн түргэнник саҥарталаабыта. Суох табаарыстар санааҕытын эттэххинэ хатанар киксибит курдук хайдах сапсыйан баран тахсан баран хаалыаххытый? Комиссия председателэ буоларын быһыытынан боротокуолларга этии киллэрэбин. Комиссия секретаря Тимофей Сидорович эн бэйэҕинэн мэ кумааҕы бу бар Уруучкалаах инигин Андрей Филиппович үөс батааски биэрбэккэ Хадаарин инигэр ыраа силиистэргэ уурталаабыта. Бастакынан Гавриил Федорович Дрозжевка тыл барар быһаарарыгар Друзьев куолутунан күкээрин туран саамай сүрүн соругум бу диэххэ айылаах уһуннук ачыгытын көннөр бөхтөөбүт онтон сибигинэйэр курдук аатыра харата саҥаран киирэн барбыта. Строительный траншея бырайыак быһыытынан сөпкө хааллыбытыгар тыл да көтөҕө барыахха табыллыбат. Бүгүн дьыала ол туһунан буолбата дьыала бу хаһаллан бүппүт траншея быйыл сааскы халаан уутун кыайан аһарар туруктаах туу суох дуу ол аата сааскы халаан уутун аһарарга бэлэм дуу суох дуу диэн Онно сытар. Биһи комиссия бүтэһиктээх сурукпут дьиҥинэн ол булуохтаах. Траншея төһө сөпкө хаһыллыбытын быһаарыыга буолбатах. Хотун геһин тутуутун строительнай траншеята быйылгы халаан уутун аһарарга бэлэмэ суох. Тоҕо диир боллахха, киви кини урукку бырайыак быһыытынан хаһыллан турар. Оттон ол бырайыак быһыытынан боллаҕына хотун өрүс сүнньэ быйыл аңара эрэ перемычканан бүөлэниэхтээх этэ. Аңарынан боллаҕына халаан уута ааһа туруохтаах. Онуоха көмөлөһөр аналлаан быһытынан урут строительнай траншея кыараҕас гына бырайыактанан турар. Билигин балаһыанньа төрдүттэн уларыйбыта. Тутааччылар бэйэлэрин салгынтан хабан ылбыт үтүө көҥүллэринэн хотун өрүс сүнньэ бүтүннүүтэ туора быһыллан турар. Итиччэтигэр халаан ута аҥардас траншея устун эрэ ааһар кыахтаах. Кини билиҥҥи кэтитэ онуоха биллэн турар кыайан эппиэттээбэт. Онон быйыл сааскы халаан уутун аһарарга траншея төрдүттэн бэлэмэ суох. Ол иһин мин илии баттыыртан аккаастанабын. Траншеяны мантан саас кырата Аны уонча метринэн кэҥэтэргэ этэбин. Ону өссө үөрэтэн көрөн баран чуолкайдыахха наада. Оччоҕо эрэ мин илии баттыырга сөбүлэһиэҕим. Билигин кэлэн итинник тутууһун кэриэтин техническэй отдел траншеяны эрдэттэн кэтириэтэн хастарар гына урут эти киллэрбитэ буола сөп буолуо эбит. Дорозия Половина эрдэҕинэ комиссия биир чилиэнэ тыл бырахпыта. Ол биһиги функциябытыгар киирбэт. Ити баар дии. Үлэҕэ-хамнаска туһалаах буолаарай диэн санааттан биир эмэ сонун этиини киллэрэр оннугар Гаврил Федорович миигин бырастыы гыныҥ, санаабын сатаан испэр туппат муҥнааҕы эһиги киирбит итии этии сыыһатын итэҕэһин буларгытыгар эрэ бэркет. Андрей Филиппович алҕас саҥаран кэбиһэн баран онтун көннөрүнэрдии түргэнник салҕаабыта. Ити гынан баран кэпсэтии билигин ол туһунан буолбатах. Кимиэхэ этии баарый дьыала сүнньүнэн. Миигин бырастыгынан Гаврил Федорович ол да буоллар биир отделга үлэлиир дьон диэтэхээн биһиги санаабыт бу вопроска эмиэ аңы-аңы буолан таҕыста Даланов туран кэлбитэ төрдүттэн сыыһа этэҕин Гаврил Федорович эһиги дьыала сүнньүн сүрдээ үчүгэйдик өйдүүгүт билэҕит ол гынан баран итини кэпсии тура атыны кэпсии тураҕыт сатаан санаабаппын ама урукку даҕаны саҥа даҕаны бырайыакка өрүс салааскы халаанын уутун түөрэтин строительнай страничка устун ыытар туһунан этиллэр үһү дуо оннук буолан түктэри Сааскы халаан уута улаатыан иннинэ ол эбэтэр саҥа саҕаланан эрдэҕинэ өрүс сүнньүнэн потерна бетоннааһына бүтүөхтээх эбээт. Ол кыра ууну аһарар аналлаах буолбаат строительнай траншея, оттон халаан уута дэбилиэн кэлиитин кэмигэр перемычканы тоҕо көтөн бетоннаммыт потернаны үрдүнэн охсон өрүс түгэҕэр хаалларын өрүс сүнньүн бүтүннүүтүн толору киэптээн ааһыахтаах. Оччотугар строительный траншеяга олохто наадыйыы суох буолан хаалар. Дьэ ылан көрүөҕүн, траншея муҥутуур туолан турдаҕына төһө ууну аһарарый уонна ону халаан уутун чэйки сууккатааҕы эбиллиитигэр тэҥилии тутан көрүөҕүн. Кыайан абырыыһы дуу, суох дуу бу ууну траншея. Станислав Георгиевич хотун сүүрүгүн ыамыйын бастакы декадатааҕы уонна строительный траншея расходтарын биир сөкүүндэҕэ ааһар уу объемун Тэҥинээн көрдөрөр хас да сыыппаралары эдэттэн бэлэмнээбит курдук этитэлээн биэрбитэ. Кини түмүгэр эппитэ. Онон строительнай траншея өрүс ыамыйын уон күнүгэр диэри агалар уутун ороскуодун толору аһарар кыахтаах. Траншея сааскы халаан уутун аһарарга толору бэлэм. Ити кэнниттэн тута Хадаарин этэн киирэн барбыта. Кини биир дойдулааҕа талааннаах инженер Табаарыс Даланов этиитигэр толору сөпсөһөрүн биллэрбит ол гынан баран, Ол гынан баран табаарыстар айылҕа күүһэ диэн айылҕа күүһэ буолар. Ону кытары дуогабар түһэрсибит суох. Аныгы үйэҕэ киһи өскүөрүтүн дуогабардаах да эбит буолан онтун да эрэммэт үйэтэ. Ити тугуй? Бэйэҥ тускунайдаҕын дуо? Ким эрэ тиэхэлээхтик быстах тыл кыбытан ылбытыгар хадаарыҥ кыһамматаҕа салгыыта турбута. Арай сааскы халаан уута эһиги этэргит курдук онус чыыһылаҕа буолбакка эрдэлээн чэ эһэттис чыыһылаҕа саҕаланнын. Саха сирин өрүстэригэр халаан уусу соһуччу эрдэлээнэ сонун буолбатах ыамыйын үс биэс күннэригэр муус көтөҕүллүбүт түбэлтэлэрэ элбэхтэр табаарыстар. Туох быыһыыр оччоҕо эһигини? Биһигини диэ. Чэ биһигини да буоллун. Сыччах строительнай эрэ траншея. Онон Гаврил Федорович Дроздев ону кэҥэтэ түһэн биэрэргэ саамай сөпкөтөр, кэҥэтэргэ билигин да бириэмэ баар. Траншеяны бу утуругунан халаан уутун аһарарга бэлэмэ суонан ааҕабын, онон аактаҕа илии баттыыртан мин туттунабын. Аны мөккүөр мантан хаалбыт кэмҥэ траншеяны кэҥэтэн бүтэриэххэ сөп дуу, суох дуу диэҥҥэ ол тула буолбута. Улам кэҥээн, тэнийэн ханнык эмэ биир түмүккэ кэлии улам уустугуран барбыта. Ол иһин кура комиссия мунньаҕын эмискэ тохтотон кэбиспитэ. Таах мөккүһэҕит табаарыстар диэбитэ кини. Хайдах эрэ сиһиттэн эгди буолан. Төһөлөөх да баҕарбытын иһин ГЭС тутуутун управлениетын траншеяны кэҥэтэр кыаҕа суох. Тоҕо диир буоллаха ГЭС дирекцията бырайыактаах эрэ тутууларга үбүлээһини ааһар, оттон траншея кэҥээһинигэр биһиги бырайыакпыт суох. Саҥа бырайыак оҥорторуоҕа онуоха бириэмэ наада. Оннук буолбат то Тимофей Сидорович. То оннук буолуой көстөн тура чуолкай суолга авансанан үбүлүү туруохха сөп буолла. Хадаарин чыпчылыныы-чыпчылыныы дьону кэриччи көрүтэлээбитэ. Аа, оннук эбит то. Бэйэн дигэр кэллэххэ, оттон быйыл кыһын биһигини төһөлөөх эрэ битин эрэйдээтиҥ. Хас көстөн тура чуолкай суол аайы бырайыак иэстээҥҥин. туох иэччэҕэ суох быһыытай бу ирдэ баран эттэххэ түксү аны биһиги олорбоппут тугу даҕаны бырайыга суох аҕалын проекта гора туохха даҕаны ымытта суох суох кытаанах эннигэр сыҥааҕын дьоҥҥо кэриччи туһаайбахтаан туран кэлбитэ чэ маннык табаарыстар кураанах көстөн турар кыаллыбат суолга күнү-дьылы бараамыаҕын аактаҕа ким илии баттыыр баары баттааҥ баттаабыт буоллаххытына бары эппиэтинэһи бэйэм санныбар сүгэнэн Сүгүнэн туран, мин бэйэм илии баттыам уонна мантан саас халаан уутун көрсө графиктаах үлэлэри ыыппыппыт курдук ыыта олоруохпут. Соҕотохто чуумпу буола түспүтэ. Онтон олоппоһун тыастаахтык саҕартан Дорозьев туран Аанньыка хаампыта кини кэнниттэн Хадарин, онтон өссө кимэрэ. Бу кэмҥэ Далаанып солбуйан туран ис сиэбиттэн ручкатын хостуу-хостуу уһун суолу остуолу кыйа хааман тиийэн Гурай Ныя сытар ах хас тэлиигэр биир-биир илиитин баттаталаан сылыбыраппыта. Бүтэн баран көрө-көртө кабинетка ким да хаалбатах этэ. Биир да ордубакка комиссия силиэттэрэ бары тахсан барталаабыттар. Ити баар дии. Уонна маны дьону кытары эрэнэн бииргэ үлэлэ. Андрей Филиппович илии баттыы-баттыы онно сөп түбэһиннэрэ курдук быһыта саҥарталаабыта. Станислав Георгиевич баһыыба, баһыыба эрэл санааҥ иһин. Гура кылгас кытаанах ытыһынан далаана Филитин боbo туппута. Бэйэлэрэ ааҕан суоттаан көрбөт, билбэт буоланнар ол иһин саарыыллар, куттаналлар, кэнилэр. Ким билэр доҕоччук Станислав Георгиевич икки илиитин хомуһуолун эҥэрдэрин кэннигэр саҕайан ыстаанын сиэбигэр батарыта анньанньа гураа түннүк диэки хаампыта. Бу мэлдьитин маанытык чэбэрдик таҥнар чэнчис туттунуулаах киһи итинник хамсаммыта көрөргө муод этэ. Кини улаханнык үөһэ тыынан ылбыта. Төһөтүн да иһин барыбытын бас билэн олордор күүстээх сокуоннаах ыйаахтаах айылҕа ийэ буоллаҕа. Бу түгэҥҥэ Даланов Гура Быксыгыр киппэ ханнын Лэппэйэр кэтит-кэтэҕин көрөн туран бу маннык, ханнык да дьиэ дьиэги киллэриэ үтүтүө суох айылаах халыҥ кытаанах да дьон ардыгар саараҥнаан, уйарҕаан ылардаах буолаллар эбит ээ диэн хайдах эрэ дьиктиргии сөҕө санаабыта. Кырдьык Гурай бүтүн кудус строительнай траншеяны тутуу комиссията толору илии баттаабата диэн сааскы графиктаах үлэлэр тохтоон хаалбатахтара хата эбии күүһүрэн барбыттара. Кыһын ааһа тымныйбытын ситэри ситэрэ сатыыр курдук муус устарга соһуччу улахан эриэһиннэр буолбуттара маай бырааһынньыгын көрсө хаар барбыта онон саас эрдэлиир буолла диэн халаан уутун көрсөр комиссия котлован иһигэр үлэни мугутуурдук түргэтэппитэ бөһүөлэк олохтоохторун маассабай субботниктарга сотору-сотору тэриллитэлиир буолбуттара үлэһиттэр өрөбүл күн диэни аахсыбакка үлэлээбиттэрэ маай бырааһынньыгын өрөбүллэрэ эмиэ үлэ күнүнэн биллэриллибиттэрэ бырааһынньык миитинэ тыала кууһа суох Ыраас чэмэлкэ күннээх сарсыарда котлован иһигэр субаҕай аһыллаары турар. Икки перемычканан быыһанан сытар өрүс түгэҕэр уонча метр аллара уу анныгар Тыһыынчанан дьон мунньустан үөмэхтэһэллэр. Кыһыл былаахтар, араас трансфараннар, лозуннар, плакаттар күндээри майаллар. Олор ортолугар бары Первый май баскыһанньыгар хотун Биһиэхэ бас бэрини, болдьоҕор пятернаны бүтэриэхпит диэн бадаархай суруктаах кыһыл таҥастар киһи хараҕар быраҕыллаллар. Миитин кэнниттэн бөһүөлэк олохтоохторо котлован ыраастааһыныгар бастакы баскыһыанньаҕа хаалыахтаахтар, оттон ким манна үлэ- үлэлээх ол бэйэтин үлэтигэр. Сергей биир сиргэ таба турбакка сыга- сыҕарыҥныы сылдьан санаатыгар Вералааҕы көрдүүр. Бүгүн киэһэ Вералаах Сергей Калугин свайбалара комсомольскай свайба. Кини онно биир сүрүн тэрийээччи. Онон оҕолору кытары быһаарсара, кэпсэтиһэрэ элбэх. Соло букатын суох Сергейдаа бригадилер муус устар саҥатыгар котлованга үлэ чааһын тас өртүгэр түөрт донну чааһы эбии үлэлииргэ бэһээтилистиби ылыммыта. Бүгүн киэһэ Сергей онтугар үлэлэһиэхтээх этэ да хайыы-баары сыбаайбалаатаҕына хатанар бу үтүбүк намыраабытын халаан уута ааспытын кэннэ көһөрөн оҥоруохтарын Вералаах Сергей сатаан суоттаммакка иккиэн икки өттүттэн төрөппүттэрин аймахтарын эрдэ ыҥыртыы охсон кэбиспиттэр айдаан-куйдаан музыка ырыа-тойук дьаах барда миитин саҕаланна Сергей бастакы араатар этиитин истимэхтээн баран тэһийбэтэ кытыылыы соҕус эмиэ дьону кэрийэн барда хас да билэр оҕолоругар түбэһэн Вералааҕы сураһан көрдө да мэлийдэ. Ол истэҕинэ эмискэ сиэҕиттэн киһи эргилиннэрэ тарта. Сергей өрүү истибэт ээ киһи ыҥырарын маайыс буолан биэрдэ үөрбүтэ көтөҕүллүбүтэ сүрчэ бардыбыт мааҕыттан биһиги эйигин көрдүү сылдьабыт ээ. Бокуойа суох Сергей тоҥолоҕуттан ылан дьон быыһынан төттөрү состо. Быраһанньыгынан Маша эйигин, уой арба даҕаны эйигин эмиэ. Кытыыга күтүөт Сергей, Вералыын, Кирилл Федоров уонна Вася Марайдаанап буолан тураллар эбит. Бары хайдах эрэ боччумнаах түс-бас баҕайытык тутталлар истэригэр барыларын киэһээҥҥи дьаһал долгутар түбүгүрдэр быһыылаах соруйан ону аймыы сатыырды маайыстара биир кэм сыпсылыбырас тыптылгырас чэ бу курдук буолла үлэ чааһынан Вераны сибилигиттэн босхолуубут Вера туга эрэ хардара этээри дуу утарсан көрөөрү да гыммытын саба саҕанан кэбистэ миэччива тахсаҕын онон бүтэр нарядкын оҕоһун бэйэбит да үлэлиэхпит то есть бэйэлэрэ да оҕолор үлэлиэхтэрэ миигин бу Вася солбуйар бүгүн тракторым бүгүн турар күнэ бэйэм маннай риибинин үлэлиэхтээх этим да Вася соччо үөрбүтэ кыһаллыбыта биллибэт хата төттөрү кыһалаҥы түбэспит курдук таҥхаллан турар. Ол эрээри ити кини ис санаатыттан ылынан бүтүн бетонщиктыырга сөбүлэспитин табаарыстара билэллэр. Аны бу Сергейи Кирилл солбуйар. Оо, Кирилл муҥнаах аһынабын даҕаны үһүс сменатыгар үлэлии хаалар ээ. Субуруччу бөөрүн бэйэтэ үлэлээбит күнүс Сергейи солбуйар. Аны түүн бэйэтин смената. Оо, Кирилл муҥнаах. Уонна астан көртөн матыа турдаҕа. Ничего, зато кэнники түүннээх күн үргүрдьө аһаныллыы буоллаҕа. Кирилл холку мичээрдээн Кирил холку, мичээрдээн хара бараан, томороон сирэйгэ сөбө суох тэҥ, лэчигирэс тиистэрэ туртаһаллар. Оттон эн табаары сэбиэккэ эрэ диэри үлэлиигин, нечево эбиэттэн киэһэ тахсаҕын онон бүтэр маайыс Сергейи түөскэ кэйгиэлээтэ. Тохтоо, Маша, бэйи, оттон комиссия Ничего подобного никаких комиссий майыс туга да истибекке ылыммакка букатын илгисте турда. Комиссия ааттааҕа күн бүгүнүгэр диэри оннооҕор сыбайбалаахтаах бытын солбуйар дьоннору кыайан кэпсэппэтэх. Үтүө айылаахтарга мискомнара сыңалаан туран отгул биэрэ сурахтаахтар. Биһеннері боллааны уу тоже мини комиссия. Оргууй Маша дьону мэһэйдээн эрэбит. Вера эппитигэр бараах бара түстүлэр. Өйдөөн көрбүттэрэ парком секретара да былыынын тыл этэн эрэбит. Онон хайыгын эн эбиэт кэниттэн тахсаҕын дуу суох дуу. Эрдэ тахсаммын тугу гыныамый комиссия? Туй ситой комиссия диэн хааллаайт. Тамадылыыргар бу да бэлэмнэн уонна хайа остуол тардыыта иһит-хомул сорох аспыт ылылла делик. Ойсаатар биир күнү көҥүллэппэтэх буоллахпыт үһү. Дьэ булан сыбаайбалаабыт тыкэмнэрэ баар Маайа сомунугар сири тиҥилэхтээн ылла. Бэйэбит эрдэ ууга бараары гынныбыт. Хайа нарыяны буллугут да, кэлиэх болла да субайбаҕа Сергей Маайыс аргый нам барбытыгар ыйытта. Булан аҕай ханна ыраатаахтыай бэрт үчүгэйдик ойдом түөчэ дьиэтигэр биир оруну бас билэн хору хожоччу олорор. Тыы, ол аата туох буолбутуй? Хаһыытыы түһэн ыйыппытын Сергей кулгааҕар истэн хаалла. Туох буолуйоттон ыал буолла ини? Маайыс бастаан дьорхойуох курдук саҥаран иһэн кэлин этиитигэр куолаҕа хайдаары титирэстээн ылла. Хайдаах? Ол кимниин? Сергей билигин даҕаны быһаарыылааҕа тугу даҕаны өйдөөбөтөх курдук өй-мэй баран ыйытта. Кимниин буолуой оттон билбэккэ дылы. Борис уонна дуо? Бэй ол хайдах биһигиттэн кистээн уоран дуо сыбаайбата суох. Сергей ботугуру-ботугуру өйүттэн тахсыбыт курдук хараҕын мээнэнэн диэбиччи көрөн охтуох курдук байаттан маактаата борис убую борис сволочь сергей бэргэһэтин туура тардан дьон диги хайаан туран үрү түөһэ хаһыытаан бытарыттам аайыс ытыы түһэн баран сергей моонньуттугар иилистэ түстө дьон соһуйан эргиллэн көрө көрө киэр хайаан тэйэ хаамыта лаатылар кимэрэ кэлэйбит саҥата ой боже диэтэ тыый оҕолор бу сергей хайдах буолла вера тугу да гыныан булбакка булумахтанна баран тутуунгутуй сережа придержите его хайдах хайдаҕай иһэн кэлбит буоллаҕа дуу Оҕолосово түһэн Сергей өйөөн илдьэн тэйиччи уот остуолбатын ампаарын үрдүгэр олортулар. Сергей уоскуйуй, Сергей чыкытаат уоскуй аата сүрэ. Чэ доҕор аата сүрэ, эр киһи эрээргин. Потише, потише, не все сразу пройдет постепенно, күтүөт Сергей оҕолорун бойталаан көрөр. Нарыйа таптыыр ээ барыыһы, Борис эмиэ бэйэ-бэйэлэрин таптаһар дьон ыал буолан олоруохтара буоллаа дии кимнээҕэр үчүгэйдик. Суох, эһиги билбэккит Борис албын киһи соруйан атаҕастаан гынар көмүскэлэ суох диэн сэнээн гынар сиргэй аҕалаан бэтиэхтии-бэтиэхтии быһыттаҕастык аат харата саҥарар. Кэбис куһаҕаннык этимэ кимнээҕэр дьоллоох буолуо Нарыйа Маайыс наар үчүгэйин була эрэ сатыыр. Нарыйабытын мэриттибит дии оҕолоор көрбүтүнэн сылдьан албыҥҥа уган биэрдибит хаарыан кыыспытын кыайан харыстаабатыбыт сиргэй ытамньыйа-тамньыйа эмиэ ыгыллан тиийэн кэлэ оо бакка да буолар эбит суох оҕолор маннык таах хааллар мыахайын кини ханнык эрэ санаа киирин эмискэ көнө түсте оҕолору кэриччи көрүтэлээтэ сибилигин мантан иккиэннэрин булан бары саба түһэн күүспүтүнэн саахсалатыаҕын уонна киэһэ вералааҕы кытары холбуу сыбаайбалаан кэбиһиэҕин туох буолуой утарыаххыт суоҕа булбат дуо вера эһиги туохтан утарыахпыт буоллаай вера сергейтин ыйыппакка да эрэ хоруйдуур бары сонун санаа киирбититтэн үөрэ-көтө сөбүлэһэ түһэн сибилигин нарыйалааҕы уонна поссовет председателин була охсорго кэпсэтиллэр нарыйалаах манна суох буолуохтара эмискэ маайыс курус курус түһэн этэр хайдах уолатта бары соһуйа түһэллэр арааһа кырдьык суох буолуохтара дьиэлэригэр тиийбит ордук. Вера саарыыр курдук эрээри быһа бааччы эттэ. Дьиэлэригэр да буолаахтаан Вася Марайданов туохха эрэ сөп буолбат кыһыйбыт куолаһа иһилиннэ. Вася икки кирии икки үлэлиир буолан хааллылар, атыттар миитиннээн оргуйа турар котловантан тахсан тиэтэйэ-саарайа бөһүөлэк диэки хаамсан бытарыстылар. Хотун эбэ хайаларыттан охсулларга громкоговоритель дуораана улам аччаатар аччаан истэ, Үлэтигэр хаалар туһунан Сергей саныы да барбата. Онтон эмискэ тугу эрэ төлө тардыбыт курдук духовой оркестр өрө ньиргийэ түсте. Ити аата митинг бүтэн дохсун музыка ньиргиринэн күүрдүллэн дьон көҕүспүт курдук баскыанньыкка туруннулар. Сүтэн хаалбыт нарыйа көһүннэҕэ Сүтэн хаалбыт нарыйа көһүннэҕэ, баар сураҕай иһилиннэҕэ ити. Быраанньык быдан инниттэн Вера сыбаайбаланарын айдааны сүпсүгэ булбута. Нарыйа онуоха кыратык да кыһалынан саатар тыла өртүнэн кыттыһан көрбөт этэ барыта бары оҕолортон тэйэ саһа бүгэ сатыыр куойа туттар курдук буолбута талбытынан эрдэлээн хойутаан кэлэриттэн уонна уруок ааҕа кумааҕы тута түспэтиттэн эҥин оруоллаан оҕолор техникумҥа тиийэн кыыстарын үөрэҕин сураҕалаһан көрбүттэр паха Чаранова үөрэҕин бырахпыта ыраатта диэн буолбута хочойон хомойон, соһойон оҕолор дьиэлэригэр кэлэн Нарыйаны муннукка хаайбыттар. Ханна сылдьаҕын бу үөрэхпэр бардым дии-диигин, тоҕус сымыйалыыгын диэн буолбут. Онтон сылтааны таһыы-соҥоһуу, тыл аахсыыта өсөһүү саҕаламмыт түмүгэр бырааһынньык буолуо үс хонук иннинэ кыыстара чемодаанын сыыһын туппут татаһажа тирк гынан хаалбыт. Бүттэ ол бэҕэһээ баран оҕолор кыыстара Ойдом тиöчө дьиэтигэр Бористын олороллорун булан ылбыттар. Ойдом тиöчө барахсан бачча бырааһынньык кэлбитин кэннэ биитиннии барыах бэйэлээх болуодуо сарсыадаттан Холуочук олорор эбит бээтин курдук икки хас хоноһолоох дуу, ыдьыттаах дуу бураллыы-сараллыы иһит хомуос дьиэ уот сүрдээх. Оҕолор Нарыйаны ыйыппыттарыгар өс саҕа болот туһуйда. Арджалы биир киһини көрдүүрүбүөт, аныгы сиппит оҕолор туора сиргэ эйгиэхэ киһитэ суох хонон ааттаах эһэрбэ бааллар, утуйа хаталлар. Ол эдэр дьону утуйалларыгар баҕалара хана оҕустаҕа диэн бэлиэ туруора кэллигит туо. Нарыйа оҕолору көрсүөн, кэпсэтиэн баҕарбатаҕа, хос быыһын нөҥүө аҕыйах тылы бырахсан көөртөрүн киллэрбэппин, тахсыбаппын эһиги наадаҕыт суох диэн буолбута. Бэркиһээтэҕэ буолуо, сотору хостон Борис туох да буолбатаҕын курдук чөмчөөрөн тахсан кэлбитэ, бэл дорооболоһорун умнубатаҕа. Оҕолор тахсан биэрбиччэ кини тула түспүттэрин киһилэрэ аһаран биэрбитэ. Мин тугум билиэхпиний, Кинини кытары кэпсэтиҥ. Оҕолор онуоха күүстэринэн кыракый хоско отоҕо анньан киирбиттэрэ кинилэри киириэхтэрэ диэн нарыйа сэрэйбит быһыылааҕа баттаҕын онон-манан көннөрүнэн уһун халааты эринэ тутан ороҥҥо сыһыары турар дьоҕус туумба иннигэр олоппоско таапочкалаах сыгынньах атаҕын сото кэбиһэн үүт-үкчү уруккута уруккутунан нуурайан олороро Орон чараас бакырабаалатын саба тардыллыбыт этэ. Кинини көрөөт сиргэ хайдар уоскуйан алыс гына түспүтэ. Кини санаатыгар киһи сатаан тылынан эппэт иэдээннээх быһыыта туохха да баппат туора толоос кэмэлдьи киһи кыайан утары көрбөт сааттаах суола тахсыбыт курдуга. Онто буоллаанан нарыйалары нусхал баайытык кинилэр иннилэригэр буоларор кылаан да саҕаны кыратык эмэтик сынтарыйбыт хотторбут эбэтэр сымсаабыт чинчитэ отой биллибэт оҕолуу жопчоҕу сирэйэ уруккутун курдук ыпыраас бэл туртайан көстөр кырыылаах кылгас мунна өссө тэбэнэттээхтик сынтайбыкка дылы ыас хара хаастара биллэ билэттик түрдэстибиттэр хапхарат синньигэс синньигэс уһун кыламанна сотору-сотору умса сапсыммахтыыллар эттээх бору болтоҕор уоһа Хайаахтыы баарай туллайан тахсыбыт, оттон харахтара буспут моонньоҕон курдук көмөр хара харахтара ханнык эрэ урут биллибэт сонун туары кистэл уотунан тырымныырга дылылар. Арай түүн устата суураллыбат хараҕын кырааската алын халтаһата дьабах сурааһын буолан биһиллибитэ санаарҕабылы, толлууну, чаҕыйыыны санатар уоннааҕыта Нарыйа бэйэтэ бэйэтинэн уу нуураланнапнарын Сергей сүрэҕэ тэбиэлээн барда олус улаханнык битиргэччи сир үрдүгэр баар ханнык да тыаһыы-ууһу иһитиннэрбэт гына тумнара бүөлүү, онуоха эбии туохтан эрэ кулгааҕа чуҥкунаан ылла. Ону билэн буолуо Маайыс кини диэки куттаммыт тугу тугут курдук чаҕылыс көрөн аһарда аймаммыта бил аймаммата биллэрбэтэ маладьыас. Сергей сыыһа сыыйа кулгааҕа чөллөйөн кэлбитэ. Нарыйаны кытары Вера кэпсэтэ турар эбит. Биһиги миитиҥҥэ сылдьабыт сылдьан иһэбит көрөбүн сэрэйэбин эн тоҕо сылдьыбатын көрбөккүт туутуйа сытабын дии Сергей туох баар күүһүн мунньунан ыраахтан ыла оҥостон-оҥостон нэһииччэ биир этиини ыган таһаарда. Нарыйа, биһигини эрэйдээмэ көрдөһөбүт, биһиги эйиэхэ үчүгэйи эрэ санаан кэлэн турабыт. Мин эһигини эрэйдэниҥ диэбэппин, Ол миэхэ көмөлөһө сатыыр ханнык да мөлтөх быһыыны оҥоро иликпин. Сиргэ эмискэ холкутуйа түстэ. Нарыйа тыллара киниэхэ муустаах уунан саба ыспыт курдук дьэгдьитэ, сэргэхситэ урукку чөлүгэр түһэрэ дьайдылар. Мин эһигини эрэйдэниҥ диэбэппин. Дьэ холкутуйан, наҕылыйан үһүөн Нарыйаҕа туох баар ис санааларын, баҕаларын, сүбэлэрин тоҕо тэбээтилэр, саҥата суох истэн истэн баран кыыстара күлбүтүнэн көнө түстэ. Уой, туох ааттаах кэнэҥ ити бу бары мин өрүү да наадыйбаппын ээ итиннэ барытыгар биһиги таптаабыт, дьоллоохпут, ама онтун ордук туох наада буолуой биһиэхэ. Ол ытыс саҕа кумааҕы диэхтээн, таптаспат буоллахха, күлүүс буолан туппата биллэр, оттон таптаһар дьоҥҥо туох наадалаах, суолталаах буолуой? Хайа баҕар Борис баҕарбата буолаарый Заксаланыан, хоһохтоох санаатын сиргэ ыйытан баран тэйэр киһи буолла. «Ой, боже, этэбин ээ, мин бэйэм» диэн Борис олох да утарбат, мин этэрим Буоллар сибилигин да тэбиниэ этэ. Кини мин тылбыттан букатын тахсаачыта суох. Оччоҕоттон бэйэҕит хаһан сыбаайбалыгыт дуу, суох дуу? Көрүөхпүт, мин ити соҕотох эһэлээхпин. Боря дьонноро ыраахтара бэрт уонна кырдьаҕастар сырыынай-аны уйаллара биллибэт. Мин эт- эттэрбин эрэ күн да сарсын оҥоруо этибит, харчы баар. Били бириэмийэбит ол даҕанычча уонна бу сааска түбүк ааһа түстүн. Кырдьык да оннук, Маайыс бэйэтин саныыр санаатын таба этиттэрдэ. Чэ хайыахпытый, кэлин кэмсинэ сылдьаҕын эрэ хайыыгын эрэ Вера тахсардыы оҥоһунна. Мэ бу пригласительнай аҕаллым. Киэһэ тиийэн саатар ыалдьыттаан, ким билэр, Борялыын сүбэлэһиэхпит. Инньэ диэн баран Нарыйа оҕолор хостон тахсалларыгар олоппоһуттан туран талах курдук имигэс бэйэтэ кэдэйэ-кэдэйэ икки кулуһун илиитин өрө быраҕан тыыллаҥныы ис-иһиттэн дууһуйа-дьаһайа хаалла. Таадьа тахсан баран Маайыс тоҕо эрэ сибигинэйэн эппитэ. Нарыйа наһаа үчүгэй көрүҥнээхтии, арааһа, Бэйэ-бэйэлэрин олус таптаһаллар быһылаах. Кырдьык арааһа сыыһа алыс аймамыппыт Сергей чэпчээбиттии үөһэ тыынан ылбыта. Дьоллоох эрэ буоллуннар. Вера саҥарбатаҕа, оттон Сергей тоҕо эрэ били бу күһүн Нарыйалыын аан бастаан көрсөллүгэр кыыс киниэхэ соһуйан эппитин өйдөөн кэллэ. Мин олох оҕобун ээ, уон сэттэ эрэ, билигин таптал Дьарыктаннахпыный табыллыбат буоллаҕа дии, оо олох араастаан үөһэ-аллара эргитэн туора-маары дьалкытан туох диэҥ баарай оттон Нарыйалаах ол киэһэ Вералаах сыбаайбаларыгар кыайан кэлбэтэхтэрэ дьоһуннаахай сыбаайба ааспыта сүүрбэккис оттон бүгүн бэһис чыыла тутуу үрдүнэн бүтүннүүтүнэн түрүлүөн өрүс уутун кэлиитэ кэлин алта чаас иһигэр икки бүкэ билиннэ ити аата халаан уута бэлиэр кэллэҕэ диэн кэбис Синоптиктар этгилэринэн уон иккис чыыһылаҕа саҕаланыахтаах хал халааннааһын бүтүн биир нэдиэлэнэн эрдэлээн бүгүн бу бэһис чыыһылаҕа саҕаланнаҕа. Ити аата онус чыыһылаҕа бүтэр гына былааннаабыт үлэҕин бүгүн сарсын бүтэрдэххинэ хатанар. Инньэ гымматаххына иэдээн тохтуу. Ыам ыйын сэттис күнүгэр өрүс ииригирбик курдук буолан турбута уу өһөҕөрөн түһэн мэктиэтигэр дьүһүннүүн кубулуйбукка дылыта араас маһы оту көһөҥө буору бөҕө сыыһы аҕалан перемычкатынан хаайтарбыт мууска сыбыыра сороҕор уордайбыт бэлиэтин баараҕай тииттэри силистэри байдары лөглөрү түөрэн аҕалан дьон хараҕын ортотугар үлтү кумалыыра эбэтэр үрүт үрдүлэригэр кыстаан таһааран Олорунан икки өттүгэр кытыллары симэрэ сорох ардыгар киһи санаатыгар бу үлүгэрдээх дуолан күүһү утары туох да бэйэлээх кыайан туруулаһыа, тулуктаһыа суоҕун курдук буолан ылара. Уу таһыма хасчаас ахсын уоннуу сантиметр эбиллэрэ. Хасса да перемешка үрдүгэр диэри 70 сантиметр саппаас баар этэ. Дьон күн устата биир метр кэриҥэ халыҥнаах буору куппуттарын үрдүнэн киэһэ саппаас бион сантиметр эрэ хаалбыта уу үрдээһинэ дьон буору үрдэтэллэрин лаппа баһайан барбыта бу түүн туох ханнык буолара кыбыстыыга киирбитэ бетоннааһын үлэтэ буоллаҕына бүтүөхчэ бүтэн биэрбэт киэһэнэн уу дэлби өтөн перемычка үрдэ оҕо дьулайын курдук күөгэҥнэс буолан хаалбыта онно аны массыына тахсыаҕынааҕар буолуох сатыы да киһи атаҕын нэһиилэ хостоон ылан сыҕарытара онон самосваллар аҕалбыт буордан аллара сүөкүүр буолтара ону бульдозер бульдозердар өрө анньаллара онтон үөһээ перемычка оройугар дьон сүһүөх-сүһүөх күрдьэҕинэн эһэн таһаараллара биэрэстэ аҥарыттан ордук усталаах перемычкаҕа балаһан тухары оннук сүһүөх-сүһүөх туран тыһыынчанан дьон үлэлииллэригэр тиийбиттэрэ парком секретаря Добрынин бөһүөлэк эр дьонун барыларын бу былдьаһыктаах быһаарыылаах бүтэһиктүүн өрүс күүһүн кытары киирэн күөн көчсөллөрүгэр ыҥыран радионан тыл эппитэ дьон биир да ордубакка киирбитэ ГЭС тутуутун коллективын уйана хатана биллэр тыҥааһыннаах күнэ-дьыла дьэ тиийэн киттирээн кэлбитэ бу түүн быһаарар барытын быйылгы кыһыннаах мөккүөргүн күрэс былдьаһыыгын туох баар ыыппыт үлэҕин хамнаскын түөрэтин бу соҕотох түүн быһаарар буолбута киэһэ хараҥарыытын чугаһыгар перемычкаҕа сылдьар Уһук дьон иһиттэхтэринэ арай бөһүөлэк диэкиттэн баяҥҥа марш оонньоон ньиргиэн кэлэн тохтообута. Көрө биэртэрэ Хадаарин баһылыктаах дирекция үлэһиттэрэ тоҕо анньан кэлбиттэр эбит. Дьонуҥ бары күрдьэх тук сүкпүттэр, барбах эрэ кыһыл а знамянаахтар кыһыл таҥас кэтэн иччи тута сылдьар лозуннаахтар икки өттүттэн уруйдаһыы буолан дьон онно-манна быданан тарҕанан үлэлэспитинэн барбыттара. Бу кэмҥэ котлован үрдүнэн Батурин сылайбыт сөҥ саҥата дуораһайбыта доҕоттоор кытаатын түһүнэн биэриҥ патерна бүтэһик күүрбэккис булуогун хайаан да бүтэриэх тустаахпыт хайаан даҕаны бу түүн бүтэриэх кэриҥнээхпит доҕоттоор кытаатыҥ Станислав Георгиевич эйигин онно хаҥас биэрэк диэки ыҥыраллар уу төлө көппүт үһү диир Биир эдэр киһи аҕылаан бэтиэхтии-бэтиэхтии омуннуран көбдьөөрөр. Уолуйумаҥ, табаарыстар, уолуйумаҥ. Бүөлүөхпүт, көннөрүөхпүт, далаана пилииллэр гына аа-дьуо саҥара-саҥара ол диэки барар. Кини куолаһа эрэ итинник аа-дьуо бэйэтэ аттынааҕы дьонуттан тэйэ түһэн баран, баарынан-суоҕунан сүүрэн тэбинэр. Сотору буолан баран Катлаваан иһиттэн туох баар техниканы дьону олоччутун суйдаан-хомуйталаан таарбыттара, онно собус соҕотох көтөҕөр краны кытары Андрей Козловчев аатырбыт бетонщиктарын биригээдэтэрэ хаалбыта. Сергей Атаров түүннээх күн эрэ кыайбат утуйан туран баран бүгүн киэһээлик остолубайга нарыйалыын түбэсиһэн бииргэ аһаабыттара нарыйа соҕотоҕун сылдьара барыыһа котлованҥа киирбит этэ онон устунан створга быһа киирэр суолунан хайа үрдүгэр диэри бииргэ хаамсыбыттара. Тиийэн бу күһүн үөһэттэн тутууну көрөн иккиэн сэргэстэһэ олорбут таастарын булбуттара онно олорон Сергей Нарыйаҕа кини эбэтин туһунан Сахаар оҕонньортон урут тугу истибитин билбитин түөрэтин кэпсээн биэрбитэ. Нарыйа хайдах эрэ онуоха ээлдээллик соччо бачча сэҥээрбэх курдук туттубута кэпсээн бүтүүтүгэр биирдэ сонньуйан ылбыта. Онон күрүөйэх эр киһини эккирэтэн барбыт дьахтар сиэнэ эбиппин дии сүрдээх эбит. Чэ ити Нарыйаакы Кыһын кэпсиэх буолан тылбын биэрбиппин, «Баһыыба» диэбитин арыйах хаҕыстык. Бу тааспытын кэлэн көрүөх буоларбыт, саас буоларын хаар барарын күүтэрбит Сергей үөһэ тыынын ылбыта. Ол санаабыт туоллаҕа бу, биир эрэ кыһын ааста. Собус соҕотох кыһын. Ол икки ардыгар үгүс да уларыйыылар буоллулар быһыылаах. Онон тугу этээри гынаҕын? Тугу этиэмий холобур бу күн бу тааска олорон эн бу тутуунаан бастаан соһуйа үөрэ көтө сөҕө махтайа көрбүт хараххын ыл, Уону бу билигин көрө олороргун олох аңы-аңы буолбат дуо? Ону эн ханта билиэҥий? Сергей Нария ити ыйытыытыгар дуу, утарыытыгар дуу хоруйдаабакка балачча саҥата суох олорбута. Нария, эһэҥ билэр дуу? А зачем? Аккаас, биллэрэрин этэрин наадалааҕынан аахпат, хобдох эппиэт. Нария, мин эн эбэҕин көрдүм ээ. Ол хайдах Нарыйа Сергей Колаһа дьиппиэниттин соһуйан хараҕын үп-үрүҥүнэн төгүрүччү көрөн таһаарбыта. Олох туох да буолбакка бэйэтэ бэйэтинэн сытар эбит. Эн үкчү да эбэҥ курдук эбиккин. Нарыйа туох диэн мунаарын умса туттан олорбохтоото. Тугу-тугу этэн эрэр буоллуҥ? Кырдьык этэбин, үлүрүүн хаардаахха онно тиийэ сырыттым, соҕотоҕун. Дьэ дьикти да буолар эбит. Эһэҥ, эбэҕин көмпөтөх эбит ээ. Аппа хаспаҕар ирбэт тоҥ сиргэ сир анныгар дьиэ оҥорон баран онно сытыарар эбит. Оронноох, остуоллаах, иһитэ-хомуоһа барыта бу баардыы тардыллан турар. Ааты-сүрэ, ону эн хайдах булан киирдиҥ? Эргиэриин ааны кистэриҥ олуурдааҕын нэһиилэ булан аһан киирбитим. Арай булуус хаппаҕын курдук баар, ону аһа баттаан дириҥ кыараҕас баайы умуһахха киирэн кэллим. Тута туга да суох кубус кураанах умуһах бастаан көрдөххө онтум эр, эркинигэр хоско киирэр курдук туруору ааннаах эбит. Ону аһа баттаабытым, доҕоор, сыалай дьиэ буолан хаалла. Ороҥҥо бүтүннүү дьэрэкээн оһуордаах таба таҥастаах үчүгэйкээн диэн бэйэлээх кыысчаан сытар. Остуолга быһаҕаһа, умайбыт чүмэчи, сабыс-саҥа испиискэ, арааһа, эһэҥ онно соторутааҕыта сылдьыбыт быһыылаах. Ол иһин да дьон туох эрэ диир этилэрэ ол уҥуоҕу. Үкчү да эбэҥ курдук эбиккин, эн уҥуохтуун, быһыылыын-таһаалыын, аата сүрэ. Хая быданнааҕыта өлбү киһиэхэ баран, кырдьык-кырдьык нарыйа, хата баран көрүөхпүт, ээйиис, аны онтум итэҕэс эбиттии нарыйа хайдах эрэ тымныы баҕайытык дьигиһис гына түспүтэ. Сергей уоска бэдэрбитэ киниттэн итини хайдах даҕаны күүппэтэҕэ. Ты извини, миэхэ онно сылдьар санаа даҕаны, баҕа даҕаны букатын суох харыстык, хаҕыстык инньэ диэт нарыйа туран кэлбитэ. Мне пора, спасибо за информацию. Нарыйа хайдах төрөппүт эбэҕин баран дуо, бэйэтэ бэйэтин сытар. Я уже уже слышала это. Итинэн кинер арахсыбыттара. Нарыйа бөһүөрэккэ Сергей Котловаҥҥа. Оттон Котловаҥҥа түүн бу ыган тиийэн кэлбитэ потерня тиһэх блога бетоннанан бүтэрэ чугаһаабыта. Оттон халаан уута буоллаҕына дьону ситэри субу курдук ситэрэ субу курдук хаалбыта ыгылыйыы ыксал тыын былдьаһыыта диэн дьэ манна кэлбитэ хаалбыт би он сантиметр саппаастарын сыыһа көрдөрбүтүнэн туран аччаан куччаан испитэ ыксал тирээтэҕинэ бары барыта соруйан оҥорбут курдук буолааччы аны арҕааттан күүстээх тыалы кытары инчэҕэй хаар күдэригэ турбута. Туох да көстүбэт ыыс быдаана өрө ытылла олорор хаар тумарыга киһи тыынын-быарын хаайар өҕүөмэр силлиэтэ түспүтэ. Маннык кэмҥэ түүн оройун чугаһыгар хаҥас биэрек диэки айдаан буолбута. Харыы, харыы буолла, траншея бүөлэммит, уу ааспат буолбут. Строительнай траншея бэлэһигэр улахан муус харгыытаан, кыра муустары аҕала-аҕала ол анныгар симэттээн траншея устун уу кыайан ааспат, өрүс тыына ханан да тахсыбат буолбут. Хата бары барыта эрдэттэн былааннаммыта, сэрэххэ хааччыллыбыта баар. Хаҥас биэрэккэ дэлби тэптэрээччилэр кэтэспит курдук бэрэбэнэни болуот оҥоро охсон, онно взрывчатканы кэргиэн шнурун уматан баран сүүрүк хоту ыытан кэбиспиттэрэ өр буолбатаҕа дэлби ыстаныы ньиргибитэ ону кытары траншея эмиэ үлэлээн өрө тигинии, күрүлүү-харылыы түспүтэ. Уу Үллэрэ арыы бытаарарга дылы гыммыта, дьон арыы үөһэ тыммыттара ол эрээри, кыах эстибит этэ, уһаппатаҕа, уу ньуура перемычка арҕаһыгар бууга анньан тахсыбыта. Дьон биирдии күрдьэх буору бүөлүү быраҕан онон эрэ ууну тохтотор буолбуттара, алдьархай тахса илигинэ дьону өрө эрэ өрүһүйдэххэ табыллар. Аны Далаана Батурины көрдүү ыстаммыта. Никита Калинович кыах эһиннэ бүттэ, кыайтарбата, бары барыта бүттэ, дьону тохтотуохха далаана паҕалаан бэтиэхтии-бэтиэхтии бэргэһэтин туура тардан сирэйин ньуххаммыта аны чаас аҥара кыайан туппаккын дуо батурин бырдьыгыныы курдук көөҕүнээбитэ суох кыах баранна бу курдук гын уҥа биэриккэ дьону тохтот сүүсчэкэ метр усталаах сири таах хааллар ол дьоҥҥун манна ыытала оттон чэчэ түргэнник кэлин быһаарсар далаанап уҥа биэрик дьонун перемычка ортотун диэки илдьэн эбии тарҕата туруортаан баран бэйэтэ ол дьоно суох аһаҕас сиргэ тиийэн уу оргуйа оргуйар ньуурун супту одуулаан турда дьэ төһөҕө тахсан былдьыыр эбит ити батурин хайыыр быһыыта ити курдук чөмөх-чөмөх үлэлэтэн дьон күүһүн табан туһанаары гынара буолуо дуо бэйи дьэ туох буолар уон мүнүүтэ барда уу тахса илик тэҥнэһэн баран турар курдук сүүрбэ мүнүүтэ барда отут отут биэс барда кэдээл сирдэринэн уу дьэ Быардаан налыс гынаттаан эрэр, бэйи халыс гыныа билигин да ыраах, түөрт уон мүнүүтэ дьэ сөп буоллаҕа буолуо. Бу түгэҥҥэ үтүктүспүт куту кутуу-субуу сүүрбэччэ булду дозер перемычка кэтэх өттүнэн кэлэн үөһээ хантаспытынан кэккэлэһэн кэбистилэр. Далаанап туораан биэрдэ, трактордар бары биир хамаанданан өрө баргыыты түһээт иннилэригэр көһөҥө буору күөннэринэн үтүрүйбүтүнэн перемычка Арҕаһыгар өрө сүгүллэн тахсан өһүөннээхтэрин хаайтаран турар халаан уутун өҥөс гынаат, күрдьүөттээбит курдук тохтоон хорус гына түстүлэр. Бэйэтэ биир метргэ чугаһыыр халыҥнаах буор быһыт үөскээн таҕыстаҕа этэ. Далаанап маннык баар буолуо дии санаабатаҕа соһуйан эрэ хаалла. Ол курдук таалан турар трактордартан биирдэстэрин түннүгүттэн арай бэргэһэ быкта. Станислав Георгиевиһи ыҥырар курдук далбаатанна. Даланов онно тиийбитэ түннүгүнэн Вася Марайданов уруккута буолунай бааска бу арсаллан олорор эбит. Ыйаастыгас характары көстүбэт буола күлбүт. Дорооба Станислав Георгиевич, дорооба доҕоор, эн бу сылдьар эбиккин дуу? Ээ, бу Вася салгыы тугу кэпсэтиэн булбатахтыы аахпарбыта. Дьэ, кыайар буоллубут ээ рааха. Ити этиллибит аҕайах тылга дьиксиний эрэл уонна күүс үөрүү этиллэрин билбитэ Даланов. Сотору буолан баран киһи эрэ буоллар тиһэх блок бетоннанан бүппүтэ, ону ол бу ыарахаттары булан хааччыйа баттата уурталаабыттара уонна котлован иһигэр тоһоҕону да хаалларбакка ойон саба түһэн барытын биэриккэ таһарбыттара. Перемычка үрдүгэр тиһэх киһинэн Даланов хаалбыта. Эргиллэн өссө төгүл котлованы көрбүтэ, хаара астан буһуруктуя сырдаан эрэ халлааҥҥа котлован кураанахсыйан дьэҥи курус буолан аҥайан көстүбүтэ станислав георгиевич чохчос гынан икки ытыһынан сомсон хаста даҕаны хотун өрүс муустаах уутун ыймахтаабыта халаанныы турар өрүс буордаах сыыстаах кимиэллээх уутун эпилог саха сирин биир киэҥник биллэр өрүһүгэр уу станциятын тутуу элбэх сыллаах түбүктээх үлэтиттэн хамнаһыттан соҕотох кыһыннааҕы быыкайкаан кэччик кэпсэлэ итинник Сиптэрин ардах кэмигэр оннооҕор быык айкаан кутаа сыыһын иитэр эрэйдээх, төһөлөөх эт-хаан муҥутуур күүрүүтүн, өй-санаа үрдүккэ дьулуурун, төһөлөөх түбүгү, сыраны-сылбаны үөрүү дьол өрөгөйүн көрсүбүттэрэ, билбиттэрэ буолуой, бу киһитэ-сүөһүтэ суох түҥ тайҕа, обоччо маардар, хаар куйаарын куйаарын ортотугар электро уотун иитээри туруулаһан, мөккүспүт тыыһынчанан дьон барахсаттар икки сыл устата ыытыахтаах үлэлэрин дьулуһан туран биир сыл иһигэр бүтэрбит ГЭС тутааччылара кэлин даҕаны бастаан ылбыт тэтимнэрин ыһыктабатахтара. Күһүнүгэр тиийэн хотун эбэни таас быһыыт- быһыытынан букатыннаахтык нимси бүөлээбиттэрэ кыһыныгар уҥа кытылга ууну аһарар но- нод- водосброснай каналы бетоннаан бүтэрбиттэрэ хаҥас кытыллааҕы быстах хааллыбыт айдааннаах строительнай траншеяны суола да суох гына чып күөлээн кэбиспиттэрэ онон бу кэлин кэмси кэпсэммит ыам ыйын күүрүүлээх былдьаһыктаах күннэрин кэннилэриттэн лоп курдук биир төгүрүк сыл буолан баран таас быһыт үөһэ өртүгэр быйыл сайын түөрт уонтан тахса метр дириҥнээх гына мунньуллуохтаах хотун муратын үрдүк уутун аһарар водосборнай канал үөрүүлээх аһыллыыта саҥа куйаарын эрэр халлааннаах былыт былыта тыала-кууһа суох бэртээхэй ыраас күн буолбута. Үлэлиирдин үлэлээбэттиин дьон онно эмири тардыллан киирбитэ бөһүөлэк кураан ахсыйбыкка дылы буолбута. Бу кэмҥэ бөһүөлэк быстар кытыытыгар э, по Пуорка тахсар айан суолун арахсыытыгар сүүйүгэр саба түһэ сылдьар чачархай баттахтаах түөрт-биэс ыйдаах оҕону көтөхпүт улахан чымыдаан тутуурдаах кыыс дьахтар хам түм ааһар массыыналарга куоластыы сатыы турбута. Массыыналар тохтообокко аастахтарына дьахтар кыбыстыбыт курдук умса туттанылар. Кини саппаҕырбыт дьүһүнэ бодото бу көҕөрөн эрэр сааскы сири-уоту уулларардыы, уматардыы оонньуур чэмэлкэй күнү кытары хайдах даҕаны сатаан дьүөрэлэспэт этэ. Кыыс дьахтар ол курдук балачча турбахтаабытын кэннэ бөһүөлэк диэкиттэн киниэхэ соруктаах ахханнык биир сулумах эдэр киһи сулбу халбы хааман кэлбитэ. Бараргын этиэҥ этэ буоллаҕа диэбитэ кини быстахтык дьахтар хоруйдаабатаҕа. Дьэ бу ханна тиийэҕин? Сир-дойду көхсө киэҥ ини. Иккиэн саҥата суох өр турбуттара. Массыына ааспыта да тохтооботоҕо. Саатар эбэҥ уҥуоҕун көрбөккө бардыҥ. Күндүтүк саныырым туох да суох курдук буолла манна. Табыллыбатым, дьахтар кыратык сымнаҕастык ол гынан баран быһаарыныылаахтык өһөстүк саҥарара эбэм уҥуоҕа тимириэҕэ көрүөхпүн баҕарбаппын оҕо саам умулун умнулунна олоҕум адьанна суох аны хаһан да эргиллиэм суоҕа бу дойдуга бүттэ барыта бүттэ туох да хаалбата кэрэхсиирим сэҥээрэрим кубус кураанах курдукпун эдэр киһи саҥарбатаҕа балачча онтон күүһүнэн оҕону ылан үөрүйэҕэ суох да хороччу кутаҕын кэбиспитэ нарыйа атаарыым саатар Пуорка диэри тохтото сатыыр суох, син биир истиҥ суоҕа билэбин. Оҕолору э элбэҕи атаардым, ол эрээри эйигин эрэ атаарыам диэбэт этим. Араспаанньалыын да атаарар буолан хаалтым баар. Эйигин да атаарыахтара буоллаҕа, букатын хаалар үһү бүөн. Суох, мин мантан тутуу бүтэ илигинэ өһөскө барыам суоҕа эн барыыһын курдук түктэри дьон бу дойдуну буулаабатыннар диэн ыраас санаалаах эрэ ыччат дьон олохсуйдуннар диэн ол инниттэн барыам эрэ суоҕа өһөскө маннык бөдөҥ тутууларга саха ыччата аанньа кыттыбакка бу эһиги курдук бары куотан хааларбыт ханан табыллыай эн лариса дуора вильям эһиги иннигититтэн мин хаалар эбээһинэстээхпин уонна тааньа эмиэ дуу тааньа эмиэ вера кирилл вася көрөөр барыахтара суоҕа бары бу түҥ дойдуга ГЭС уота күндээри умайарын көрө иликтэринэ, чэ мин ити гынан баран кэмсиммэппин, аһайарым диэн арай үөрэҕим эрэ. Оруона бу кэмҥэ хотун муоратын уорҕата күндэлэс бэйэлээх күн уотугар көөчүктэн оонньуу сыппыта. Уу улам улам үллэн тэнийэн былыр үйэҕэ көһөрүллэн сорохторо уоттанан иччитэхсийэн хаалбыт кыыс хайа урукку ыалларын тэлгэһэлэригэр бычыахтыы тахсыбыта кыыс хайаттан собус соҕотох ордон хаалбыт атын ыаллартан ойуччу тумус тыа күлүгэр үүт олбуор ортотугар турар дуобат курдук дьоҕус дьиэ баарыгар онно бу күлүлүүр күнүс хас да киһи иһигэр таһыгар уот анньыталаан кэбиспиттэрэ дьиэттэн тэйиччи хайа тэллэҕэр улахан вертолет субаҕай көтөөрү толоос улахан салбахтара хойуотана хойуостана кулахачыйаллара дьиэ иччитин сахаар оҕонньору икки эр киһи икки тоҥолоҕор түһэн күүстэринэн вертолетка лэглэритэн дьэһэллэрэ кэннилэриттэн чиҥ-чиҥник үктэнитэлээн ыадаччы соҕус туттан боһомо сэбиэт батыһан иһэрэ өссө туоһуламмыт буола-буола тугу оҥорбут киһибиний бу оҕонньор Баһыма Сэбиэккэ үһүөннээхтик тылбыраҕар баллыгыраама Сэбиэт абарбыта киҥэ наара алдьаммыта сүр күн дьыл бөҕөнү хаалларан харчы бөҕөнү кутан тойоҥҥо киниэхэ анаан өссө бөртөлүөт кэлбитэ буруй сааһыҥ тухары дьону түүрэйдииргитигэр бэркит тыынан да устан Аппаны аппанан даҕаны тиийбэт үһүбүн дуо мин үүтээммэр көһөн биэрэн баран аны күһүн табаларбынан да тиийиэм этэ тугун бөттүрүөтэй туоһу уларай бу үлүгэрдээх сааты сууту көрбөккүөт баллыгыраама диэтим өссө туоһу дьонум кыра суукка биэриэҕим мин дьыалаҕын былаас дьаһалын ылыммакка күүһүнэн уу анныгар киирэр дьиэтигэр хаала сатаабыта диэн ГЭС тутуутун бырачыастаан гынар диэн миигин киһи Атаҕастаабатах киһитэ этим. Талбыппынан көҥүл үөскээбит киһи этим. Бу сүгүн олордубакка, бу аймаан, бу күүһүлээн эрдэххин Сахара оҕонньору тарахачаппытынан вертолет иһэр киллэрбиттэрэ. Вертолет тигинии-тигинии өрө көтөн тахсыбыта бырастыылаһар курдук умайа турар дьиэни эргийэ көппүтэ. Будулус гынан ыла-ыла хойуу буруонан уһуурбахтаан түннүктэринэн аанынан сырдыкка аанньа көстүбэт кыһыл төлөнүнэн былтаҥнаан дьиэ хаппыт саһаҕа курдук умайан туспаннана турара. Ону көрөн ылаат оҕонньор кылана түспүтэ. Сорбуун, хаарыан малым хаалла орнум бастыҥатыгар. Эмээхсиммиттэн кэриэс малым. Оҕонньор титирэстээбитин пилоттарга баадайалаан тиийбитэ. Лүөччүк, лүөччүк. Пилоттар умайа турар дьиэни ыйа-ыйа оҕонньор тугу айманарын өйдөөн вертолеттан тута, тута түһэр сир диэки салайа баттаабыттара. Тугуй ол? Баһама семья тоҕонньору батыһан тиийэн тоҥолоҕуттан тутан туран хаһытаан ыйыппыта. Эмээхсиммиттэн кэриэс хаалбыт саппыйалаах хамсам. Сэбиэт сапсыйан кэбиһэн баран күлэ-күлэ пилоттарга туох эрэ диэбитэ, вертолет суолун көннөрө турбута. Оҕонньор айманарын тохтоппотоҕо. «Лүөччү, хамсам, хаарыан малым, баар эрэ кэриэһим, ыл төнүннэр, баҕар баттаһыа этибит, хаарыан малым». Барыны ити эн ыксатаҥҥын киһилии киһэбитиҥ буоллар умуннарыаҥ түҥ таҥыытыаҥ суох этэ сахаар оҕонньор үйэлээх сааһын моҥообут киэҥ нэлэмэн сирэ-дойдута киһи-хара буолбут аныгы олох сүүрээнигэр кыттыспыт уу анныгар тимириэхтээх умайа турар дьиэлээх кыыс хайатааны кини онно кистээн төрөөн дуу бу сирин-уотун былыргытыгар хат төнүннэрэн дуу хайаан хаттаан эргиллиэ баарай быралыйар быдан дьылларга кэннигэр хаалбыттара. Анныларыгар күн уотун тэйитэн, күөх халлаан ньуурун иҥэринэн саҥа үөскээн эрэр хотун муората сыыйылла тардыллан, уһаан, тэнийэн биэрэ сыппыта.